Nieft mir sëtzt de Sascha Majerus, dee Politikerchef vertrëtt. Mäi Numm ass Sven Clement, ech sinn de President vun der Piratepartei. Mir hunn de Projet Depiwatch zesumme mam Politikerchef realiséiert. Si sinn den neutrale Beobachter u sech an hunn d'Roll, fir opzepassen, datt mir net an d'Parteipolitik verfalen an do op iergend eng aner Partei eropschloen, ouni datt dat gerechtfäert ass. Éischt wär, den Depuwatch soll generell méi Transparenz an d'Chamber bréngen. Eise Slogan ass, Transparenz schaaft Vertrauen. Ech denken, datt dat relativ selbsterklärend ass. Et geet drëm, datt de Bierger et méi einfach huet, un déi respektiv Donnéeë bei der Chamber ze kommen. Wéi den Här Mosar e Méinden de Moien bei rtl gesot huet, ass et, schonn esou, datt déi Donnéeën um Site vun der Chamber stinn. Se sinn awer bis elo ganz schwéier exploitabel. Dat heescht, se sinn ënnert anerem net accessibel fir blann Leit, se sinn net accessibel fir Leit mat Behënnerungen, déi op assistiv Techniken, zum Beispill fir den Internet ze benotzen, ugewise sinn. Dat heescht, Depuwatch schaaft och do en Accès fir Leit mat Behënnerunge fir déi Donnéeën kënnen ze kucken. Dat ass ee vun den Aspekter. En aneren Aspekt ass, datt et méi iwwersiichtlech gëtt an datt d'Donnéeën an enger nächster Phas och sollen als Rédaten zur Verfügung gestallt ginn, sou datt jiddweree ka mat deenen Donnéeën nei Saache maachen, datt jiddwereen déi Donnéeë selwer kann analyséieren an nei Schlëss kann dorausser zéien. Fir de Rescht géif ech dann eng Kéier ganz kuerz Depiwatch virstellen. Ech géif jo elo ganz gäre mäin däitsche Kolleeg, de Christopher Lauer, zitéieren, Dat doen ass den Internet. Keng Angscht, d'Fotoe kënnt der erëm umaachen. Also am einfachste gi mer enke kuerz driwwer. Mir hunn d'Startsäit, de Site ass och mëttlerweil online, dat heescht ab elo kann och jiddwereen op de Site zougräifen. Mir hunn op der éischter Säit direkt eisten Dossieren, dat sinn déi leschten ofgestëmmten Dossieren an der Chamber, dat heescht wierklech déi Dossieren, wou all Utilisateur ka novollzéien, wéi seng Deputéiert et d'lescht Woch, virdlescht Woch ofgestëmmt hunn. D'Wortdossieren ass eng weider Notioun, déi mer hunn. Do ka Web 2.0 méisseg all Bierger klicken an Dossier, Valoriséieren, an deem e seet, D'Don ass fir mech e wichtegen Dossier, deen doen Dossier ass mir wichteg genuch, datt déi aner Leit en och solle gesinn. Dat heescht, hei probéiere mer e bëssen den Utilisateur mat anzebannen an doduerch vläit och nei Erkenntnisser ze fannen, wéi eng Dossieren déi wichtegst sinn. Des Weideren, an dat ass d'Aarbecht vu Politikercheck, déi de Sascha herno och virstelle wäert, hu mer Featured Dossieren. Dat sinn Dossieren, déi en zweeten, méi kuerzen Titel kréien, e prägnanten Titel. wéi Budget 2009 oder Kampf géint Tubak a Fëmmverbuet, sou datt den Utilisateur och hei et erëm méi einfach huet wéi mat deene spärege laange juristeschen Titelen. Da kënne mer ons einfach mol den Dossier ukucken. Huele mer zum Beispill déi Vorratsdatenspäicherung hei, N 5181. Bon, dat ass, wann een net alles iwwerholt hat. Eurostabilitéitspakt, dee jo elo rezent ofgestëmmt ginn ass. Do gesäit een dann direkt, a wéi den Titel genau ass, wéi eng Nummer de Projet huet, wéini en ofgestëmmt ass, gesäit een op der Säit direkt, datt 59 Deputéierten do waren, 54 waren dofir, 5 waren dogéint. Bon, bei dësem Projet war d'Absence, Einfach esou, well d'Chamber jo zu deem Zäitpunkt nëmmen 59 Deputéiert hat. Dat heescht, wat hat dat jiddwereen do? Et kann een hei da gesinn, ween do war, ween wéi ofgestëmmt huet. Dat heescht zum Beispill gesäit een hei elo, datt mat Ausnam vun déi Lénk an den adr déi aner Parteie fir de Projet waren an et och keng Abstentioune gi sinn. Wa mir deem Dossier elo wichteg wär, kéint ech hei op Top Dossier klicken an da gëtt automatesch. E Vott fir den Dossier gezielt. Wat och interessant ass, ass zum Beispill, datt ee kann op en Deputéierte klicken an all d'Detailer zu deem Deputéierte kritt. Dat heescht, et gesäit een, wéi oft en dofir, wéi oft en dogéint, wéi oft en sech enthalen huet bei Votten. Et gesäit een all eenzelne Vott vum Deputéierten. Dat heescht, et kann een novollzéien, wéi den Deputéierte bei den eenzelne Votten ofgestëmmt huet. kann een novollzéien, wéi en bei den Top a wéi bei de Feature-Dossieren ofgestëmmt huet. Dat fir et méi einfach a méi accessibel ze maachen, datt d'Utilisateuren nach méi séier bei déi gewënschten Donnéeë kommen. Gläichzäiteg huet een d'Méiglechkeet, an do géif ech dann och d'Wuert schonn un de Sascha ginn, Éiert ech nach eng Kéier dono ganz kuerz drop zeréckkomme wat de Site besser mécht wéi den aktuelle Chambersite, ass dee featured Dossier an natierlech d'Fro op Politikercheck. Jo, Politikercheck hu mir gemaach virun zwee Joren ugefaangen, bei de Landeswahlen. An do hu mer alleguer eis Kandidaten agemellt, wou d'Leit direkt kënnen de Kandidate Froe stellen. Dat heescht, wann ee lo op den Déngen dréckt, geet dat net méi. Jo, dat geet. Da kann een dann den Deputéierten aus der Chamber, wéi gesot, direkt eng Fro stellen an am beschte Fall äntwert deen och. Meeschtens ginn och déi Äntwerten heiansdo net. Mee dat leeft zënter zwee Joer ganz gutt. Mir hunn eng iwwer 2.000 Froe scho beäntwert, hin an hier, wou jo en Austausch gi war. Alleguer déi Froen, déi gestallt ginn, déi net direkt fräigeschalt, déi gi vun eis einfach géint gewiesst. Also do sinn heiansdo moies um 3 Auer komme Kuchelfroen eran, kann een net alles duerchgoe loossen. A fir awer iergendwou en Niveau ze erhalen an der ganzer Diskussioun, dat klappt ganz gutt.

Mee wat wichteg ass, ass datt de Politikercheck ënnert anerem verschidde Feature-Dossieren eng Kéier selwer bei sech duerstellt, dat och doduerch, datt déi Donnéeë fräi verfügbar sinn, ass dat guer kee Problem. Och wann d'Press do eng Kéier sollt déi Donnéeë wëllen, kënne mir déi zu all Zäitpunkt zur Verfügung stellen, dat heescht de Leit d'Méiglechkeet ginn, selwer Analysen duerchzefueren an eis Donnéeën z'iwwerpréiwen. Ass richteg, eise Code Source vum Site ass online, jiddweree kann deen kucken, jiddweree ka kucken ob mir och wierklech richteg berechnen. Ech kommen dann nach ganz séier eng Kéier op déi wichtegst Punkten zum Site zeréck. Dat wär eemol, en ass méi iwwersiichtlech wéi de Chambersite, En ass e gutt Stéck méi schnell am Zougang zu engem spezifeschen Dossier. Mir verlinke vum Dossier natierlech och op d'Donnéeë bei der Chamber, dat heescht de Compte rendu, de Legelux-Dossier, dat heescht am Mémorial, dee verlinke mer och. A mir verlinken och normalerweis op de Resumé vum Dossier, wou een all Question parlementaire, déi dozou gestallt gouf, all Motioun, all. All Ännerungsvirschlag, all Kommissiounsrapport, deen dozou hannerluet ass, kann ee kucken. Gläichzäiteg ass de Site, wat ech virdrun ugeschwat hat, barrièrefräi, dat heescht, en ass fir behënnert Persounen zougänglech. Dës kënnen ouni Problem de Site benotzen. Heescht, au contraire vum Site vun der Chamber bidde mer domadder de behënnerten Haaptsächlech deene blanne Leit e méi einfache Zougang zu de legislativen Informatiounen hei zu Lëtzebuerg. Des onofhängeg vun de spezifeschen Ofstëmmungen. Dat tatsächleche Feature, datt se iwwerhaapt emol d'Méiglechkeet hunn, déi Titele mat engem Screenreader propper ze liesen. Dann ass de Site natierlech och interaktiv, wéi mer duerch den Top-Titre, duerch den Top-Dossier gewisen hunn. Gläichzäiteg kënnen d'Leit natierlech och, doduerch datt et Open Source ass, Verbesserungsvirschléi abréngen, se kënnen nei Featurë froen. Inwiefern déi kënne realiséiert ginn, ass dann ëmmer eng Fro vun der Zäit, well et muss ee ganz kloer soen, déi ganz Aarbecht hei, programméiertechnesch, ass gemaach gi vu Benevolle vun der Piratepartei, déi dat ouni eegene Budget gemaach hunn, déi dat online gesat hunn, mat Selbstkäschten, déi däitlech ënnert engem Budget leie vun der Chamber, an et fir eis e bëssen onverständlech ass, datt eng Chamber säit engem Joer vun der Verëffentlechung vun de Presencë schwätzt, bis haut näischt geschitt ass, a gläichzäiteg. Déi wollte gutt verstoppt sinn. Muss een dozou awer och dann der Chamber Merci soen, si hunn tatsächlech säit dem Euro-Stabilitéitspakt en neie Feature um Site, Si setzen an Zukunft d'Bulletins de vote als Scan online. Dat ass natierlech erëm eppes, wat net wierklech exploitabel ass, mee zumindest ass et méi einfach ze kucken. Dat heescht am Resumé, Mir liewen Transparenz a mir maachen eppes fir Transparenz a mir schwätzen net nëmmen driwwer. An ech denken, dofir hu mer, huet sech d'Politiker anscheinend och als Partner ugebueden, fir Donnéeën anzegi fir Donnéeën ze kontrolléieren, well dat ass eng Aarbecht, haaptsächlech d'Kontroll vun Donnéeën, déi nëmme ka vun engem politesch neutrale Beobachter gemaach ginn. an déi net kann vun engem politeschen Acteur mat Eegeninteressen u sech realiséiert ginn. An domadder wäre mer dann och um Enn vun der Virstellung.